them chest computing and cctv installation vukorhokeri bya hina byi katsa ku ngheniseriwa cctv graphic design branding networking na programming

ndzi te them chest computing and cctv installation go vule hosi u lava ku endla phati kumbe muchato wu kanakanisiwa hi nambara ya vanhu lava nga ta athenda hikwalaho ka swipimelo swa covid-19 eafrika-dzonga u nga vileli g1 sole makamu channel yi ku tela na xintshunxo hi ku endlela live streaming eka facebook na le ka youtube channel ku kuma vukorhokeri bya hina bela riqingho eka 083 958 9310 kumbe u rhumela email eka email address ya ntokoto studios at gmail com ahe loyi i themba nyathi the gospel artist mi languse chanele ya sole makamu a hi tiphineni vona ni humese music video ya risimu ra switalunga ya kumeka ka youtube channel ya mina ya themba vunanga nghena ni kona mi ta yi vona mi nga rivaleni ku subscribe and god bless you thank you ri perile na ku mi amukela ka nongonoko wuntshwa wa nipone ri ahlamile ka jiwa nsoli makamu channel loyi a mi amukelaka i muhaxi wa n'wina jiwa nsoli makamu eh, ni khani ku n'wina mi nga na switori leswi mi swi twaku ku eh, swa fita kumbe swi byela vanhu swa siku mi nga pona ri ahlamile mi nga tihlanganisa na hina eka email address ya ntokoto studios yi na s le makumu at gmail com kumbexani ka nambara ya riqingho ya 083958 310 mo senda nyana summary ya leswi mi lava ku hlamusela hi kota ku swi cheka ivi hi kota ku twa ku swa fita ku hi swi byela vanhu na um xa ku sungula hi nge se nghena ka nongonoko wa hina wa madyambu ya namuntlha ni rhandza ku khensa leswi a va hi khomisi swona ejusticia nguxeni empumalanga ebush um tolo na madyambu handle ka ku dya nkarhi tanihileswi hi swi tivaka ku ri nongonoko lowuwani hinkwako laha mi wu vonaka mi ri kona mi va mi kha mi tirhisa ti-data ta n'wina mi ti nyika nkarhi mi sacrifice ku ri mi lava ku vona nongonoko lowuwani se a swi va swi nga tshamisekangi loko hi tikuma hi kha hi mi dyela nkarhi a hi voneni ku emadyambyini ya siku ra namuntlha hi ya hlangana na yini a va ri ku nweni vona bo tivhele a overtake bantam nkulukumba loyi a hi famba hi yena swi kumeka na ku laha overtake kona hi le hi le keveni se yi ta yi luza control loko yi vuya ka biribiri yi fika yi ba biribiri yi sungula ku ku ya hala na hala yi kha yi hlata yi kha yi hlata vanhu mina nkarhi wolowo se my nqondo ya mina a yi fambile. Emadyambyini ya siku ra namuntlha hi na jaha tatana Aaron Chauke kumbexani eh, Aaron Muchumayili va ku huma Hassan Dakari lava va nga tswariwa kahle va ri na swirho swa vona kahle swi helerile eh, ti-picture ta vona hi leti mi nga ku ti voneni kwalano hi loko va ha ri na swirho swa vona swi helerile Loko va ta, tatana Aroni va hi tele na ti picture ta vona ta loko va vavisekile na le ta before va vaviseka se unfortunately letiya se va nga vaviseka a hi nge koti ku mi kombeta tona hi ku ta chavisa swinene so hi lava ku ri lava va ti sensitive viewers eh, va nga suki va tsutsuma va siyela channel leyi ya hina yi ri hava eh, vavoni a hi tweni hi nomo wa vona tatana Aroni ku ri ku humelele yini Hi mina Aaron Chauke ni tshama a ka Hasani Dakari la ku tivekaka ngopfu ku hi le ka Mchumayili ni lava ku hlamusela xitori xa siku ri ni nga pona ri ahlamile a ku ri ti two. ta February ku ri wavumbirhi ni pfuke kahle nampundzu tanihi ntolovelo ni ya a xikolweni a ni attend tlilasi a ni ri ka grade eleven ku ri ti two ta February ku ri Tuesday twenty ten ni te loko ni ri xikolweni. tanihi ntolovelo kha ni attend-a ti-lesson ku ba break loko ku ba break tanihileswi ni tshamaka kusuhi na le kaya ni ye a kaya ni ku ni ya ni ya ku dyeni so loko ni ya ni ya fika a kaya ni kuma ku un'wanyana wa buti wa mina u vuyile va ngo i Chauke esaya i buti wa mina a tirhela a Polokwane. tanihi security ni kuma ku va vuyini laha kaya mhani a va nga pfukangi va vuyi va kunguhata timhaka ta ku va fanele va teka mhani va va yisa a a ka mana va le a a tliliniki so swi vuye swi ni tsandza ku ku tlhelela exikolweni. hikuva ni vone xiyimo xa mhani hi leswi a xi ri xiswona buti wa mina va hete va lave movha wun'wanyani kwalaya ka Hasani na Dakari wa ka wa ka Makondzo munhu wa kona a tivaka ku hi yena i Given wa ka Makondzo mara u hi u hi siyile se hi teke movha hi famba hi ya ka ka Manavela a tliliniki hi heleketa mhani. va fika va ku va lava ku tsala phepha ra ku va ya ka doctor ti hi fositela timhaka ta ku va ta hi xa mundzuku xa kona hi ku siku ra siku rona rero se a ku ri late se hi ta hi tlhelela a kaya ka ha sala ni fika hi siya mhani se buti wa mina va hi tiva ku vona va tlhela va tlhelela a Pietersburg se a ku ri na nhlikani I'm sure se a ku ri vo ma two ya na nhlikani va ku va tlhelela a Polokwane entirhweni va byela mina va ku. U sala u famba u ya ka ka Mavambi a Gandlanani hi movha luwa a helekete mhani hi wona a tliliniki ku na tihunyi leti mi faneleke mi ya mi ya ti rhwala ti nga tshoviwa hi sikhuza wa wena se mina ni nonohile hi nkarhi wolowo ni ku hayi mina a ni swi lavi ku ya le ka Gandlanani ka Mavambi swa swa vona va ti fambela va ya a gandlanani ende se xikolo se a xi humile hi nkarhi wolowo ni hleketa ku tsutsuma ni ya teka ni ya teka tibuku se va ku no u nga ka u nga ha yi u nga tlheleli exikolweni wena famba u ya teka yini u ya teka tihunyi ni ringetile ku honisa swilo leswiyani ni ku a ni swi lavi ku ya ni ya. nya teka tihunyi. Loko tatana Aroni va kha va ni hlamusela xitori lexiwani na n'wina mi ri ku xi tweni, swi ni vuyisa ka timhaka ta ku ri vana vo tala va va va kha va swi lava ku dyondza xikolo kambe xiyimo xa le kaya xi va fositela ku ri nkarhi wun'wanyana va za va tikuma va kha va nga endli swona swa xikolo. Nkarhi wun'wani ti-guardian mi kuma ku ri a ti dyondzangi tona so a ti voni nkoka wa dyondzo ivi ti va fostela ku endla swa le kaya ku tlula ntirho wa xikolo hi mhaka ya ku ri la tatana Aroni va swi hlamusela kahle leswaku voho a va lava ku tlhelela exikolweni kambe va fosteriwa hi buti wa vona leswaku um va tikuma va ye etihunyini va tshika mhaka ya xikolo a ni swi tivi ku mathicara loko hi vona vana va ri na problem kumbexana va kha va nga perform kahle ka timhaka ta xikolo kumbe va nga ti nyiketeli ngopfu ka ntirho wa xikolo hi nga endla njhani ku hi tihlanganisa na ti-social worker va kota ku tiva ku xiyimo xa le kaya xi njhani na hi mhaka ya ku leswi ni nga swi xiya more especially loko hi nkarhi lowu mina na ha dyondza xikolo loko u nga endli swona swa xikolo u xwa kumbexana n'wana a fika a tlela exikolweni mathicara ma tisa ntshikelelo more aka n'wana luya a nga ku tleleni a va lavi ku tiva ku why vo vheta va ku a ah, u domu u tshama u tlele u ta pasa njhani nkarhi wun'wanyana mi kuma ku ku na swo karhi swa ku tika ngopfu kumbexana swa ku vava a kaya ka n'wana yaloye leswi ene mi nga ri ku swi tekeli enhlokweni se loko hi ta ha ri xitichini va yimela taxi ya ku va teka va ya Pietersburg swi endle nga ku swi hlamarisa nyana hi ku tithekisi a ti nga ha ri ku teni ta ku famba ti kongoma matlhelo lama mo Vuwani a va vakhandziya thekisi va ya va ya Thohoyandou kahle kahle tithekisi a ti nga ri ku teni a ku ta tithekisi to suka a Venda ti gonya ti ya ka Mdavula to vuya Dakar a ti nga ha ri ku vuyeni ingaku a swo va ku sayinini ku ku ta va siku leriyani a ri nge heli kahle. so loko hi tshamile layani hi vi na argument mina na buti ni ku mina a ni yi um buti va ku loko u nga yi wena u ya rhwala tihunyi swi komba ku leswi u swi lavaka ku ni nge ku endleli ni ku mi vula njhani va ku ni vula ku xikipa lexiya u nge ti wa xi kombela xa chiefs a ni nge ku xaveli hi ku wa ala ku ni ku loko ni loko ni ku rhuma ni ku a swa fana musi a ni driver mina munhu luyani yena n'wini n'wina mi nga n'wi thola hi yena a faneleke a famba endleni a teka tihunyi va fositela swi hlamarisile ngopfu ku hete ku ba vo ma four ti-taxi ti nga ha ti va gina vona va fonela tirhweni va ku a ni nge he vuyi and then kusuka kwalaho hi helele kaya. va foyinela movha luwani ku hi famba hi ya hi ya teka tihunyi um va ni fositelini ku khandziya movha mo ni swi vula so ni ye fositeliwa ku khandziya movha luwa hikuva ni kha ni lava xikipa xa Kaizer Chiefs ku vele ni yi rhandza ngopfu team liya um ni tikumi ni khandziye movha luwa mara moya wa mina a wu nga ri kona. a swi ala ku ni famba ni famba na vanhu lavaya loko hi suka hi suke na mufana un'wanyana va ngo i Simeon wa ka Ngoveni kwala ka Mbalati laha i n'wana bodo wa mina loko hi fika ka Mbalati u fike a chika hi fikile la ka Ngoveni la ka Mbalati hi fika hi susa tende ra movha liya ku vusala wu ri busy yinene mufana luyani Simeon u hete a suka laha a tsutsuma a chika a nyenga ku ri nkarhi wa mahlanga hi nga ha swi voni ku u yi kwihi ni kuma ku laha movheni ku sala ku ri mina ku ri buti ku ri nsati wa buti ku ri dirayivha ku ri mufana un'wanyani va ngo i Gesta na mufana un'wanyani wa kwalaya ka Hasani Dakari va ngo i Mihleketo. wa ka Joweni. Se hi fambini hi movha leyani hi ya fika ka makawukawu ku cheriwa diesel um ni chikini mina laha ka makawukawu laha ni jika hi tikhifi letiya a no tsutsuma kahle kahle va ni vona va ku va huwelela ku heyi vuya haleni mani u nge he swi kumi leswi u swi lavaka um na foni ni nge yi xavi ni kuma ku na yi lava foni na xi lava xikipa xa Chiefs ni tlhelelini ni fika ni khandziya movha luwa mara ni nga chuchekangi a moyeni. Disadvantage ya vusiwana disadvantage ya vusiwana i ku nkarhi wun'wanyana u boheka ku sacrifice ntsako wa wena u va against ntsako wa wena Ku lava ku kota ku kuma vanhu vo karhi va ku endlela swilo swo karhi leswi u nga riki na swona i problem ya loko u ri munhu loyi a pfumalaka that's why mi kuma ku vusiwana i problem ngopfu i mhaka ya ku swilo swo tala leswi hi swi endlaku a hi swi endli willingly ho va hi kha hi xavelela vanhu van'wanyana ku va ta kota ku hi endlela swilo swo karhi ni kombela hi nghenanyana emavhengeleni hi xavisa hi ta vuya hi yisa mahlweni nongonoko wa hina.

na mi rhandza wena swi ku dlaka dleka wena swi ku mamandzaku mamandeka wena swi ku yevulaku yevuleka wena swi ku sweka hi vuyisa sweswo emavhengeleni ni ka nongonoko wa niponeri a hlamile ka jiwa nsolima ka muchanele hi kombela mi subscribe leswaku chanele ya hina yi kota ku kula yi ndlandlamuka yi fana na tin'wani tichanele leti nga na over 100 thousand wa vanhu lava va nga subscribe eh maxangu ya ntlangu wa bolo hi kombela mi swi tshikela bolo eh prince ranga no swi veki kahle ku ri bolo na tikatara mi nga swi rhandzi hi mbilu so a hi voneni ku ri channel ya Joan Solima ka munya kula hi tshikanyana swa Chiefs na Pirates eh swi voneni swi nga humelela namuntlha so a hi yiseni mahlweni nongonoko handle ka ku dya nkarhi movha yi nghena xikotirini yi famba movha liya hi ndza vo gumbani hi hina lavaya hi fika ka mukhomi hi fika la ka mukhomi va paki movha esayitini va ku va lava ku xava tibiya a va ri ku nweni vona bo tivhele a vona a va tshame mahlweni na henhla nyana xitsanana xa n'wi xa n'wana wa vona xi ri na one year na three months endzhaku ku tshame mina. na Skhweza nsati wa vona na mufana loyi ni n'wi vulaka ni ngo i Mihleketo na mufana un'wanyana va ngo i Gesta wa ka Hoyihoyi mara ku tiveka ku hi le ka Chauke emahlweni ku tshame vona na Given wa ka Makonde buti na xihlangi xa vona xa nhwanyana ni te loko ha famba hi movha before hi fika between Mavambi and Mkhomi. kwala khiroseni yo jikela ka ka mahonisi laha a ku ri swin'wana swo ma around half past four to five hlangane na movha liya ya ka Osha Affairs yi kha yi dirayivhiwa hi mbhunu yi kha yi suka ka Malamulele yi kha yi vuya hala ka ka vo Mbalati hala a overtake bantam nkulukumba loyi a hi famba hi yena swi kumeka na ku laha a overtake kona hi le hi le khaveni. loko a overtake a fa a a chayisana na na movha liya ya ka auto affairs a yi dirayivhiwa hi munhu wa ni to i mbhunu munhu wa nhlonge yo basa so nkulukumba luwani wa mulungu u hatla a swi vona ku laha ku ta va na danger a overlap a vuyela sayitini ka gravel a hunguta xipidi mina a ni ri la ndzhaku mara na swi kha na swi hlohletela hi le ka windscreen ya le ndzhaku ni vona swilo leswi humelelaka mahlweni movha ya hina loko ni yi langusa lahaya ni leswi a ku ri kevin ni xiswona hambileswi swa movha a ni nga swi tivi ngopfu hi nkarhi wolowo mara hi xipidi ni koti ku xi vona a yi ri muma one forty yi kha yi lava ku overtake um ni yi vona ku leswi yi nge ku tsutsumiseni swona movha leyiwani i nga ku yi ta luza control ni vi ni khomelela simbi movha liyani yi vuyi a a tlhelo a ku na ku na ku na bhiriviri nyana so endzhaku ka loko se yi ta va yi hundza ni na movha liya ya mbhunu loko ni langusa movha liyani ya mbhunu leyi a fa hi chayisana na yona kahlekahle a fa hi chayisana na movha laha ni kuma ku se yi layita red light ti-brake light ya birika a swi vona ku movha liyani hi nga le ka yona se yi ta yi looser control loko yi vuya ka bhiriviri yi fika yi ba bhiriviri yi sungula ku. ku ya hala na hala yi kha yi hlata yi kha yi hlata vanhu mina nkarhi wolowo se nqondo ya mina a yi fambile a ni nga ha ri kona kahlekahle laha a movheni no vona hi munhu un'we un'we a kha a kha a tlula a kha a kha a wela hansi ni vona swikhweza va wela hansi ku ri movha leyi a yi hlaya titele vanhu lava hinkwavo mina ku ri mina wo hetisela laha movheni luwa ni khomelele nsimbhi loko se yi ku ya rhola mi kuma ku ni ya xupuka laha ni vuya ni ya wa hi hi voko ri vheta ri ku ni ri twini voko ri ku phaphatla a all right ala masunguleni ka nongonoko a ni ri ni nge mi kombi ti-picture ta ta botaroni loko va vavisekile mara van'wanyana um va ni kombela ku ri ni mi komba tona so n'wina. mi chavaku ku vona swilo swa ku chavisa, mi ngo langutanyana tlhelo for ti seconds nyana, ni komba lavan'wanyana voko ra Bot Aroni. Ok, before voko ra Bot Aroni, eh, ni ta mi komba vona xikandza. Hi lexi. Hi laha va vaviseki kona laha. And then, ku ta voko ra vona leri nga suka lexa xa xandla hi lexi okay va tlhele va hi komba na ku loko se ri tsemiwe ro sungula because a va tsemiwa nkan'we ri sale ri ri so Uh, ni kombela ku ka ni nga commenti nchumu ni va tshika va va ya mahlweni no hlamusela eh ni vheti ni kumeka ni feyintini hi nkarhi wolowo laya eh andhakarhi nyana wa xitshuketani ni tinta twa timovha ti tele ti-sound ta movha ni pfule matihlo laya ni kuma ku ku fike vanhu va le Dakar loyi ni nga rhanga ku n'wi vona layani a ku ri buti Moses va ka Marima na buti Noel va ka va ka Joweni hi vona ni nga rhanga ni pfula matihlo ni va vona loko va ni hlamula va ku Aron ni tlhe ni ni faint kwete ku fika mhani van'wanyana va paramedic kwalaya va fika va ni khoma . va huwelela va ku heyi heyi heyi bote bote bote ni yo pfula matihlo ni va languta va ku hi wena mani ni ku hi mina Aron ni heta ni ni fentisa sweswo um kusuka layani ni vone ku ri mpfilumpfilu se ku tele maphorisa no twa vuyoyoyoyo laha ku ri ku tsemiweni. se ha rhwaliwa ni vona hi kha hi rhwaliwa layani hi tekiwa hi kha hi layichiwa ka swibedwana sweswiya swa ti hi tekiwa hi nghenisiwa ka tiambulense hi yisiwa a a xibedhlele ka Malamulele loko se hi ta va hi fiki a ka Malamulele va hi hi fiki hi fikele a O_P_D kwalaya a reception ku ku rhanga ku pfuriwa tifayili . a ku ri vo ma half past eight se ni ku ri na madyambu a ku hela generation laya ni phaphamile ni pfuka ni kuma ku hi layini laha hi nga tlela kona hi yimele ku teketeriwa hisiwa a a tiwadini loko ni langusela tlhelo ka mina la ni kuma ku ku na mfana luyani. ni kuma ku loko ni n'wi langusa ni kuma ku u vavisekile swinene nga ku i munhu loyi a nga yo karapiwa hi mati huma tingati you know mina a ndzi se swi vona ku ni vavisekile ku fika a kwihi na ha ri na nqondo leyi ya ku ni fanele ni pfuka ni ya exikolweni hi ku vhele a ni a ni sukele exikolweni ni pfuka laha ni ri he mina ku ya exikolweni ku ta sesi van'wanyana manese va ku Aroni i Vuyasi se vito ra mina se a va ri twini u nga ka u nga pfuki wena u ya xikolweni laha u nga kona phela loyi xibedhlele ni ku no a ni le xibedhlele mina mina ni pfuka ni laha ni ya xikolweni va ku vaviseki ngopfu mi hlangane na accident ni ku hayi mina ni se loko munhu a ri na accident kahle mun'wanyana a nga swi twi ku u vavisekile. a nga twi nchumu kahle kahle ni pfuke yini hi pressure ni pfuka ni va ni humese yin'wana yi ni khoma yi ku hayi buti u ta ti vavisa u vaviseki ngopfu a loko na ha yi tiyingisela ni twa va ku ha ve ku na munhu a nga lova ka vanhu lava va nga tiba hi accident driver ya movha yi lovile. e ku loveni movha ve ri yi n'wi tlhavini um hi xidirayivhele u hume marhumbu khwiri na na hi nomu a loko makhati ma nga ri a ha tshamisi sweswo hala a hi se yisiwa tiwadini phela ku ta ku ta lova wa vumbirhi loyi a nga kwala tlhelo ka mina la u ngo i a ha ku heta ku ni hlamula a ku ha Aroni um hi le xibedhlele mina na swi vona ku hi le xibedhlele yingisela sesi va lava va nurse va ngo hi le xibedhlele u nga fositeli ku pfuka a wu nge yi xikolweni wena and sweswiwani i vusiku hi vavisekile mara u nga vileli. hi ta hanya ni ku u sure hi mfuwo ku hi ta hanya a ku e hi ta hanya loko hi nkarhi wolowo u hete a ku u lava mati u lava mati va te va n'wi susa laya tinese vhele va na ntokoto ta ku kota ku vona ku munhu loyiwani loko a za ku u lava swo karhi swi komba ku xiyimo xa yena xi le nghozini ku fika kwihi kahle kahle loko swi fikisela ka timhaka ta ku munhu u lava mati exibedhlele va va kha va swi vona ku nga ku rihanyo ra yena a ra ha ri kona swona va hete va n'wi teka mufana luya before va ya fika kule. va vuya ka mina va va kha va vulavula va ku a mufana luyani u lovile se ni kuma ku a ti ri ku beni hi layini hi layini layani se ku loviwe vo ma two laya hi mina wa wunharhu hi mbilu ni ku ha se ku landzela mina musi hi mbilu ni kha ni ku se ku landzela mina musi hi mbilu ni kha ni ku se ku landzela mina ni nga ni sunguli ku fika ka kanharhu ivi ni feyinta Ku vona vanhu va fa etlhelo ka wena i problem yi kulukumba ngopfu hi mhaka ku swi tisa ku chava ku kulu a ka wena un'wanyana u nga kwalaya ku kusuhi that's why na loko munhu o va a kha a vabya u ya ku n'wi pfuxeleni a xibedhlele a fika a lova a mahlweni ka wena u sungula ku chuha u twa nga ku na wena u ta lova mara ku ri ku a ku nga vabyi wena so what if uh ku lova munhu loyi a twisisaka situation because hi ku ya hi botaron ve ri vona loko va phaphama mihleketo ya vo a ya ha va byela ku va faneke va tlhelela xikolweni so a va lava ku ya xikolweni va nga swi vona ku va vaviseki njhani mara lowu a ri tlhelo ka vona a va byela ku hi mfo ku hela generation sweswi i vusiku a hi tleli hina mina na wena hi kumi accident mara hi ta va right wa swi twisisa mihisa loyi a nga laha tlhelo ku hi le xibedhlele va kume accident ene sweswi i madyambu mara ku ya lova yena luwa wo swi twisisa wena a wu nga swi twisisi no u le xibedhlele hi nkarhi wolowo ku chava loku nghenaka endzeni ka wena ku va ku ri ka xiyimo xa le henhla um nkarhi wolowo a ni bohi xa xiti xa xiti ra kona ri ra like kheteni hi ku buruku a yi nga ta pfumela ku a ni vaviseki ngopfu ro fanele ri tsemiwa

Kambe loko ku ri ku mi landzelela hinkwayo minongonoko ya G1 Solima Kamu Channel, a hi hlanganeni hi Ravumbirhi eka YouTube eh ka nongonoko wa Maxangu ya Mijolo Dokodela episode 2. Wu ta va wu nga ri kona lowuwani ka Facebook, wu ta va wu kha wu kumeka a ka YouTube ntsena. That's why swi kahle ku mi swi kahle ku mi subscribe-a a ka channel ya G1 Solima Kamu leswaku ri eh mi ta kota ku aletiwa loko se nongonoko wu sungula ku tlanga.